Siz gysgaça özüňizi tanyşdyryp bilersiňizmi?
Meň adym Aýna, familiýam Annaýewa. Men 1966-njy ýylda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda dogdum. On çaganyň iň körpüsi. Men Türkmenistanyň Milli uniwersitetinde ýokary bilim aldym. Meň iki sanyja gyz çagam bar. Iki müňünji ýylda Moskwa göçüp geldim. Şondan bärem Moskwada ýaşaýan.
Gowy. Indi siz fason işleri bilen meşgullanýaňyz, eşik tikýäňiz, türkmen eşiklerini tikýäňiz we Orsýetde tikýäňiz. Soň ony nädip başladyňyz? Nädip e, haçan başlady we nädip başlady? Nämeler sebäp boldy? Meniň men çagalykdan tikini körsüm bardy. E, Şu haçan başlady diýmänlerde men muny aýdybiljekkäm ýöne şu özüme bilip şu aňymda ol diňe tikin men şuna ulaklaň höwesdim. E, ýuwaşlyk bilen şu höwesdim esasy hünäre öwrüldi. Häzir, kanyýesna, şu günäsi kynçylyk, günäsi, asmanly işim şu.
No, Ol...
Türkmen eşigi, no, Bakşy Türkmen milli eşigi, meniň esasy gowanjym. Kepeme ol öýde dokalýan matka. E, o matany dokamak üçin gelin gyzlaryň elleriniň ýylysy, ýüreginde ýüreginiň söýgüsi siňýär şo matany döreden wagty kepemine. Aw. Soň men wara şunça ýaşap şu Türkmenistanyň zerger ussalarynyň döretýän şaý-seplerine şolara deň bolan şaý-sep göremok. Şonuň üçin men men wara şu ähli dünýä görkezesim gelýär. Türkmeniň ketenisine, türkmeniň nagşlaryna, türkmen gelin-gyzlarynyň döredýän, e, Türkmenistanyň zergerlerine, zerger ussalarynyň şaý-seplerine. Iş öz tikinimem şu sowremenniý, şu şu döwre laýyk

şu bizleriň pokazymyzdan soň Türkmenistan sizler iň gowusy diýip diýýärmi? Men hem bara begendim.
Öz özbekler diýdim ýa başgalar diýdimka? Ýok, özbekler, özbek, gyrgyz, gazak hemmesi hem bardy ýöne şonda Gran-pri

Spesialny priz. Ýörite priz.
Ol haçan boldy?
Häzir aýtdym, 19-njy sentýabrda. 19-njy, geçen ýyl.
Ýok, ýok, indi şu ýyl. Ha, şu ýyl.
A, oý.
O iýulda başla, başla.

Indi fason diýilýär, iňlisçe fashion diýilýär. Türkmençe egin-eşik pudagy diýsek bolup bilermi siziň pikiriňizçe?
No, ýa men pikir etdim döwran sen näme diýsen. Bolarda glawna şo bu. Da. Ýa dum ady näme tapawudy ýok ýöne.

Yok, diňe özümden döretdim. Men diňe öz döretýän eşigimi tikýän. Diňe da no şu döretýän eşiklerime şu asyldyna podium üçin diňe ketenden tikjek bolup çalışýan.

siziň sizler döredip gelýäňiz siziň alyjylaryňyz kimler meselem türkmen eşik eşikleri Orsýetde tikýäňiz we siz şular şulary satýaňyz siziň alyjylaryňyz kimler türkmen eşigi kimler höwes edip geýesi gelýär bilmek isleýäs

özüne, özüniň dünýägaraýşy, nu, özüniň dünýägaraýşy barada şolar geýýär bu slandan. Hudožniki, e, nu, wuşim, aktýory, pifci, tansory, nu, şu birhili sungatda işleýän adamlar köplenç hem.

kim bara bu üýtgeşik eşik giýesi gelýän adam diýýär. Damu şu türkmen eşigi filosofiýa suwut köne din gelýär-de, bu sen ýanly köýnek, men şu asnamnoýa ýanly köýnege, sowremennaý diýip dikin, a ýanly köýnek giň köýnek. Aw. Oversize. Dawut. Otur, dur, işle. Da, her näme hereket edesiň gelse-de, sen şo hereket edip bilýän. I postaýanna owadan. Sen näme hereket edeniňde-de, şo türkmen ýaly köýnek seni owadan edip görkezdi. I, nawerno, näme Esas, esasy şoldur-da. Bu işin.
Başga eşiklere görä rahatrak. Owa, owa, başga eşiklere garanda rahat. Da, rahat. Hem owdan hem rahat. Aw siz giňrak tikýändigiňizi görýän. Gaty dar eşikler kän belki halamaýanam bolup bilersiňiz.
Ну, Men wara wapşe bu öňdenem şo türkmen eşigini giýýärdim, postoýanno giýýärdim. Bärik gelenimde-de näme üçin sen men no kak bu wot beter bir on ýaly ýalykdan upbalak diýip türkmen köýnegi ötüp poly çili giýemokdy ýöne

Sen bir tikin, aňaroja bir tikin dikip bilýän bolsaň, ljuboý eşigi dikip bilýän. Daže bot telewizorda görübem dikseň bolýar, suratyny görübem dikseň bolýar. Özüňem muny kak oýlap tapyp bot öz modeliňi, öz fasonyňy. Ýöne men tiken wagtym

Mhm. Şeýle keteninden astar edip, türkmen donuny tikip, türkmen oglanlar türkmen erkek erkegiň donuny tikip. Mhm. Soň şonda bir jurnalist sorag berende de näme üçin sen muň içinde ýüpek mata adaşyna prostoý mata tikipsiň diýip. Soň men hem

maşgalasyna no yhlas bilen hem okatjak hem garajak ogluna gyzyna eýe durup şu türkmen no muşina türkmen adam türkmen oglan meniň ot naprimer meniň atamda ot

Hawa. Kino düşürýärler. Hawa, hemmesi bir-biri bilen baglanyşykly gidýär, ýaňky döredijilikde, sungatda. Hemmesi bir-birinden alýarlar, täsirlenýärler. Meselem, ýazyjy kinodan täsirlenip bilýär, kinodan başga bir e, dörediji täsirlenip bilýär. Şoň esasynda başga dünýäler gurup bilýärler.

şoň giraýinýasy artyk aýna diýip şoň üçin de sungat şu bizde diýsinler tworçeskiý hem türkmenler hem tworçeskiý diýip düşünýän men özüm
Oý. Siz Orsýetde ýaşaýaňyz, indi köçe dilde Orsýet diýilýär. Dokumentalny Russiýa Federasiýasy diýilýär. Şu taýda

Orsýetde türkmen bolup ýaşamak gowy. Ýerde ýaşasaňam kim bolanyňda-da esasy zat syllaşyk. Şu sylan sylanyp ýaşasaň, ýaşasyň gelse, sen ilki özüňi sylamaly. Nu men men bu dünýä garaýşym şoň ýaly. Men sylaýan, men sylaýarlar. Sen nähili türkmenler näle gowy halk, türkmenler näle üýtgeş halk diýip, men ähli tanşym şu men daş aýdybam berýärler soň maňa şu. Men türkmen gördüm. Men aýtdym, mende-de türkmen tanşym bar. Sen ýaly şu sen özüňi näle alyp barsaň, ilkinji seni gören adamym ähli seň halkyňam söýýär. Şonuň üçin sylamaly, sylanýan. Şonuň üçin Rossiýada hiç hem erbet däl türkmen bolup ýaşamak. Rossiýada, Rossiýa uly milletli ýurt. Ähli milletiň zat iç saýtylar bar. Ýöne meniň pikir etdim, aslynda Russiýada, Russiýa, Russiýanlaryň özara türkmenler barada beýik pikiriniň bardygyny men hakyky aýdyp biljek. Diýsene, şu türkmen halkyna hem sylaýarlar bärde, özlerimiz hem

özleriniň durmuşynda ýaşaýşy şu iň esasy syla sylaşa ot hemme zat şu türkmenistandan gelenmide
awa Dogry, men hem 10 ýyl ozal Orsýetde ýaşapdym, 1-2 ýyl. Awa,
Orta Şonda tanışmaly seni.
Ýa. Men San Sankt Peterburgda ýaşadym. Soň menem elbetde erbet zatlarym bar. Durmuşda ýaşap ýöreňde ýanky seni halamaýanlar hem bar ýöne öz töweregiňi gurup seňe hormat goýýanlar bilen elbetde ýaşap bolar diýip pikir edýän. Hasam Moskwada ýaşaýaňyz diýip bilýän. O taýlary has üýtgeşigräk. O Sankt Peterburga görä. Adamlary. Gowy. Durmuşda iň gymmatly zat näme siziň üçin? Siziň pikiriňizçe? No.
Iň gymmatly zat meniň pikirimçe iň gymmatly zat Men pikir etdim taryh. Iň gymmatly zat taryh. Meniň pikirimçe her adam özüniň kiçijik taryhyny ýazmaly. Öz nesil üçin, öz geljek nesil üçin. Meniň şu geljek nesil özüniň ata babasynyň taryhyny bilse, öz geljegine uza gurmana aňsat bolýar. Seniň sen şu gün taryhyňy ýaz, sen şu nädip taryhyňy ýazsaň, sen uza ogul gyzyň seniň ýazan taryhyňy uza geljege alyp gitýär. Öz buduçesini alyp, ýajyň men şonýandyr diýip pikir etýän. Может, ýalňyşdyndyr, bilmedim. Ýo, aslynda siziň şu wagt gelýän işiňizem taryh bilen baglanyşykly. Bä, bä, hakykdan, bä. Sizem şoňa goşant goşýaňyz, siziňkem bir taryh bolýar. Bä, ýöne men, bä, men şoň üçinem işleýän, bir öz etýän işime gowy edesim gelýär. Men Şunuň ýaly şu aýdyşyň ýaly öz taryhymy gowy edip ýazasym gelýär. Şoba meniň oglum-gyzym, agtyk çowluklarymam şu meniň şu günki ýazyp oturan taryhyma, yzyna dowam eder ýaly.
Hawa. Şu wagt gidýänimizem bir taryh. Şeýle ýazgylar goýýas, adamlar görýärler, bilýärler. Belki iki ýüz ýyl soň görerler şuny bilemzok. Şuny ýaly adamlar bolupdyr zat diýip. Hawa. Müşderileriňizden alan gowy we erbet kommentariýalaryňyzy aýtyp bilersiňizmi?
Oý Döwran. Begenýän. Bizler bara erbet kommentariý ýazmaýarys. Diňe guwanýarys, gowdaýarys, begenýäris. Hasam şu türkmen ildeşlerimiz ýazanda men gaty begenýän. I şu ganatlanyp has gowy işlärsiň ýaly, has üýtgeşik zatlar döredesiň gelýär. Aýtmagyň bu

Ýöne planymda bar. Men pikir etýän häzir ýollar açylyp, no bir şoň ugrunda men işlemekçi, tam usta şu keteni zadam iberýärler Türkmenistandan. Bu hilini gowy edip hökman baglanyşyklyk hem bolmaly hem işlemeli men pikir etdim hälde ýaşlar bilen no proýektimde bar işleşmek nesip bolsa wot
Awa, Men geçende goç ýigit diýip bir zat gördüm Instagramda. Bir hili hindileň stilinde türkmen nagyşlaryny dokap bir zatlar edýärler. Ýene başgalary şon ýaly işler edip ýör. Her hili özüçe edip ýören watandaşlarymyz bar. Men begenýän e, içinde erbet zat diýjek bolamok. Şolar bilen bileleşip gidilse, wagtyň geçmegi bilen belki başga zatlar döräp biler geljekde. Ýaňy siz aýtdym, belki kino filmler döredilip başlasa, siz şolara tikseňiz diýip aýdypdym. Ýani diňe kino film bilen bilenem däl bu. biziň toýlarymyz we ne toýlarymyzam şunýa e, tik tikýänler üýtgedýär sistema şu taýda aýal gyzlaryň geýnişini şolar karar berýär diýen ýaly. Da, dogry aýtdyň, dogry da. Soň şeýle bileleşip geljek üçin has gowy zatlary döredip bolar diýip pikir edýän. Eger ara gatnaşyk gurulsa, agzybirlik gurulsa.
Ýöne bara Döwran, şu günki programmadan soň men pikir etýän köp höwes bildirjek ýaşlar köp bolar. Menem s udowolstwiýem ot kömek etjek, işlejek, işleşjek. Şu aňyrujy meniň etýän işimde biri höwes edip maňa ýazyp işlejek diýse men elimden geleni etjek damoşda distitini men öz işimi gowy görýän söýýän işimi bir ertirine begenip gözüm açýan damoşda söýgüli işim de bir ya suda bolsun da ýöne şu günki programmadan soň men pikir etýän ýene bir ýyldan sen bizlerden intervýu alsaň, uje men aýdaryn saňa döwran ine bizler işleşe sesini götürmeli giňe giňledi bäri. Hawa.
Hawa. Biziň imadetiniň
Hawa, e, sözüňiz ölüm bagşlaň. E, biziň gyzlarymyz köp tikinçilik bilen meşgullanýan. Köp gyzlar tikinçiligi bilýär, ýöne siz şu wagt öz markaňyzy döretdiňiz, şu markalaşdyrýaňyz. Şol eýýäm ikinji ädim. Ýanki elbetde tikin hünär uly bir zat we şony markalaşdyrmak hem başga bir zat. Belki şu markalaşdyrmakda käbir e, gyzlarymyz, aýal doganlarymyz ýa-da erkekler hem bolup biler. E, bil şu ädimi geçip bilenoklar. Belki e, sizden bir zat öwrenerler, belki şu barada başga bir gürrüňler edersi bilemok. E, bil, bilmeýän zatlaryny size öz tejribäňizi

hem öz dünýä garaýşyň şu tikinden hem men seni gowy görýän diýip aýtmagym şu tikinde tikin köýnekden ol köýnek bilen tikin köýnek heme adamy bezäp bilýän e, erbedem edip bilýän da düz no.
tikin köýnekden şol toýa giýilen köýnek

abraýly, atasy ýaly düýptutarly, atasy ýaly gowy adam bolup ulalsyn diýip, meň atamyň adyna Yzbasar diýip goýýar. Şu atasynyň yzyndan basyp, şu atasy gowy taryh ýazan bolan bolmalydy. Hawa, yz goýan.
ädim ädim ätmek bilen baglanyşykly da basmak we şo jaýda yz goýmak. Yz goýmak, da. Şu meňem atamyň kakasy gowy yz goýan bolmalydy. Şoň üçin hem ejeleri bir dowlanda şu atasy ýaly, kakalar ýaly gowy adam bolup ýetişsin diýip adyna yz basar goýupdyrlar. Menem şu atamyň ady diýip özümi şu aýna yzbasar gyz diýip
Aslynda ýok at bizde. Buram has dörediji at ekeni. Yzbasar. Hawa.
Türkmenlerde de no görülmeýän at. Ýöne şu yzbasar şu atasynyň atasy ýaly abraýly bolsun. Gowy adam bolup ýetişsin diýip şu yzbasar diýip goýupdyrlar-da adyny.
Goýun. Ni siz öz işiňizi hobi ýaly edýän diýäňiz, e, halaýan işimi edýän şeýle turamda begenýän diýäňiz. Ve şu wagta çenli edip gelýäňiz. E, adamlar köpsi meselem e, başlan döwründen e, şu wagtky meselem başarnyga çen belli bir işler edýänçä ýykylýarlar adamlar, kynçylyk çekýärler. Soň siz şu wagtyn täm dowam edip börsiňiz. Şundaky syr näme siziň pikiriňizçe? Sizem elbetde kynçylyklar çekensiňiz, belki şul iş gidenok diýip, aý bor men başga işe geçeýin diýen bolup bilersiňiz bilemok. Nähili boldy sizde? Nädip dowam edip bileňiz şul işe? Elbetde söýgi bardyr ýöne başgaça nähili?

Men begenip durýan ptamuşta daň atdy, gün çykdy. Bilýäňmi şu tebigat näme döretdi meň daş töweregimde. Şol zatlaryň hemmesi wdhnowieniýe. Agşam düşýän ejejan gijäň rahat bolsun diýip

no poeziýa hemme zadam wdhnablýat etýär no daş döwrem şu tebigat näme döreden bolsa şol seni öňe sürýär şol seni no birikmek üçin dyhna biläýik. Kynçylyklaryň kynçylyklaryňyz bolmadymy? Meselem, kyn kyn döwrüňiz bolmadymy? Bäh, şu iş gidenok. Elbetde halap edýäňiz, söýýäňiz ýöne e, bir hili
e, Da, kynçylyk günde de bar. Kynçylyk, kynçylyksyz zat bolmaýar. Hemme zat kynçylyk. özüňe şu bir zady döretjek bolsaň, bir zady çykarjak bolsaň, onda-da hemme ýerde de kynçylyk bar. Ýöne sen şu kynçylyga nädip garaýaň? Sen şu kynçylyga we şula kyn eken diýip garasaň, şu kynçylyk kyn bolup durýar. Ýöne men şu kynçylyga hökman ederin, başararyn men şu kynçylyga aňaryk süýşürerin diýen, şo kynçylyk süýşýär aňaryk. Sen, sen kynçylyga garamaly däl-de, sen şu kynçylykdan soň boljak gözellige garamaly. Şu kynçylykdan soň boljak ну, rezultat şoňa garamalyda. Poýtama kynçylyk bar. Etem no, özüň özüň bilýän. Ne dostum, sehel zadym kynçylyk. Ýöne sen şo kynçylyga gowy garamaly dostum. Kynçylyk, oh. kynlyklar amal eder. Ha, men soranymyň sebäbi meselem, men özüm e, şun ýaly fas e, eşik tikdim men, men hem e, barladım, belki 10 10 kilo dol men e, t-shirt tikdim, öňüne özüm dizaýn edýärdim Photoshopda da hatda. O satdym hem 200-300 t-shirt satdym şeýle özüm dizaýn edip. Soň 2 ýyl ozal sumka dik tikdim, şeýle öz brendimi ýasadym. Sumka ýönekeý aýallar üçin, gyzlar üçin. Has modern. Soň ol işim gitmedi meselem. Aslynda höwes edýän men sumka öz brendimi döredip ösdüreýin. Dünýä ýüzüne satyp bileýin. Ýöne başarnykly bolmadym. Ýöne elbetde kem taraplarym bardyr. Ýöne höwesiň durýada şondan soradym. Belki men ýaly başga-da adamlar bardyr. Soň siz sizem sizden ylham alaly. Dogry.
Dogry aýtdyň, dogry. Sen bara şu sumka sumka dikip şu günem dikmeli. Ertede dikmeli. Bir günem dikmeli. Şu gün diken sumka düýnkiden gowy bolmaly. Ýöne erte dikjek sumkaň şu günkiden gowy bolmaly. Sen günde özüň bilen öz öz özüňden ökde çykmaly. Sen günde şu günki eden sumkaňdan, işiňden, köýneňden, dizaýn modeliňden erte erte etjegiň has gowy bolmaly. I hökman şu bir zady sen has gowy edip günde gowulaşdyrýan, günde gowulaşdyrýan i hukman tapýan öz pokupatelini. Hukman özüň e, kliýentiň gelýär saňa. Ýöne sen işine ýüz döndürmeli däl. etdiýin işiňi hem gowy etmeli, hem höweslen, hem güld etmeli. Gazanjakmy? Sen diňe şu men gazanýan, men etýän, meň işim gowy, meň tikýän köýneklerim gowy, men özüm höweslen geýýän, e, men ýaly şuny höweslen geýjek adam bar. Hukman etmeli. Şu her her adamyň rysgy bar. Sen hem rysgyňy tap, ýöne sen şu rysgyňy tarap hukman şol ugurda ýöremeli. Tamam, sen öz taryhyňy ýazmaly, öz durmuşyň bilen ýaşamaly. Tamam, sen ýene bir biriniň durmuşy bilen ýaşap bilmeýän. Şu gün sen go efir açyp, sen go programma döredip,

I sen tikin dik, surat çek, kitap ýaz, nu, owaz, näme diniňde-de öz ýoluňy tapjak bolmaly. Diňe öz ýoluň bilen ýöremeli. Sen şu sumka bilýäňmi, näçe adam sumka tikýär-dä? E, hemme kimde-de şoň ýaly kynçylygy bar. Ot maşyn syrt başlaýaňa. Kerme kim saňa bipildi dip dam otaýdy. Ýöne şu ähli e, maşyn sürýän adam sen ýaly başly. A soň 2-3 ýyl geçenden soň şeýdip, ha, men şuň ýaly maşyn sürmek, aý, aňsat diýip. I her kim öz ýoluny tapýar. Şoň üçin senem şo sumka tikmäne goýman ýöne şo hökman taparsyň öz sumkaňy. Şul sumka Döwranyň sumkasy diýip at alarsyda i özüň pokupaçylyňam bolardy. Şo aýt ýene öz işiňem

Hawa. Men pikir etdim, sen düşündiň meň aýtjak zadymy. Hawa, düşündim. Her adam öz ýoluny tapmaly, öz ýoly bilen ýöremeli. Ýöne şu ýoluny tapmak kyn-da. Şol kynçylygam geçmeli, hökman geçmeli. Ýa seniň köýneň no zatno. Edil seň ýaly programma açyp bilmezler, ýöne başga programma açar. Öz ýoluny tapan oglan. Öz ýoluny tapmaly, hawa.
Ba. Ýaň owaz diýdiňiz welin, bir zat ýadyma düşdi. Siz Kakajan Rejepowyň klipinde eşikleňiz geýdi.
Öýdýän, men şon ýaly aklymda galdy. Bilemok haçan ýöne şon ýaly siziň eşikleňiz reklama görüpdim şeýle aşagynda.
Şu soňky çykan bir kliplerinde bolmaly. Men fikirimi Hova, çözüm. hova, hova.
Da, Hova. da, kaka janym.
Ä, Ýaman talantly oglan. Şunuň ýaly olam öz işi bilen ýazýan şu owazlary, muzykasy, sözleri. I şonuň hem ýüreginde ýanyp duran ot Türkmenistanda otlanan. Diýýäňmi, olam şu wagt häzir Moskwada ýaşaýar. Ýöne şonuň ýüreginde-de türkmen oglanyň ýürege türkmeniň, Türkmenistanyň ody ýanyp dur. Bilýäňmi, şonuň üçin onuň ýazýan sözlerinde, şonuň owazynda, muzykasynda

Mary şäherinde Kakajan Rejew bilen tanyşypdyk bir studiýada, Aleniň studiýasy diýip bir studiýa bar. Soň şo taýda tanyşypdyk. Men on ýaly ukyplydygyny bilemokdym.
Men şeýle da da ukyply, ukyply, oçin da.

pikirimde diňe no ýaşlyk begen begenip bu guwanmak guwanmak da gowy günler
Dogry. Siziň işiňizde nähil tehnologiýalar ulanýaňyz?

hiç zadam aňyryk içine ukraşeniýa zat hem tehnologiýalaryň
aňyryk da
Meselem, siz türkmen şekillerini ulanýaňyz köýnekleriňizde, türkmen renk renklerini ulanýaňyz.
Bu ýöremeli zat däl. Meselem, belli reňki goýýaň, belli şekilleri goýýaň, eýýäm türkmeni şo taýda tanadýar we türkmeniň şekilleri dünýä ýüzünde iň gymmat ýerlerde goýulýar. Seret, seretde kinolarda da şon ýaly VIP roomlaram şon ýaly hem ýerde bir hil biziň şekillerimiz iň gowy ýerde, iň gymmat ýerlerde goýulýar. Soň Indi sizem diýýäňiz, e, özüňiz şöyle döredýäňiz. Elbet türkmen şekillerine görä. Şo nädip edýäňiz meselem? E, nähili bolýar şo meselem? Elbetde köne zatlar, köne şekiller belli bize. Belki millionlarça şekillerimiz bar. Seretsek da, Indi sizem şo taýda özüňiz goşant goşýaňyz soň size nähili döreýär şolardan seredýäňizde men şuny şalaja üýtgedeýin şeýle özümde bir zat getireýin diýýäňizmi nähili bolýar? Meň üçin gyzykly. Biziň bizi diňleýänler üçin hem gyzyklydyr diýip pikir edýän.
Indi şekil döreden wagtyň, bir şekil döretdiňden

Häzir öküz öküziň şekili şu nagyşda. Öküziň şekili. Hawa. Indi şu da. Aha. I Meniň şu wagtda indi şu nagyşda başgaça göründi. Ýöne şu şekil indi meniň özümiň şu öküziň şekiline şeýdip garaýyş düşünişim. Indi men şoňa şeýdip düşünýän. Şeýdip garýan. Öküz

bu ýeňinde indi men şunuň ýaly edip öýe öýüň eýesi indi bula gyz şekili bulam erkek şekili bulam öýüniň gar Garybyň bolşy-da, Garybyň ot ortasyndan şu ot tüsse çykyp, şu ojagyny ýakan wagtynda şoňa diýjek boldum. Men her her döredýän eşigimde bir kiçijik dessanyň döremegi. Indi bu elkeş desse. Sag ol. Gurak, gurak dikilen, gurak, gurak edip dikilen içinde mum pahtasy bar. Şu Moskwada giyip bolar ýaly e, ýyl, ýyl, ýyljyk, ýyljyk ýöne sürülen üstte. Indi bärde jüwleri bar. Bulamyny ilkeşdesi

Prem dyzyňa çili gar. Men pikir etdim. A düýe. Näle Türkmenistanda şu düýeler karawan ýöräp barýar. Men şonda düýäniň suratyny çekenimde şu bir düýe ýöne meň öz düýäm bolýar-da, otga ýaňky öküziň şekili nagyşdan gelen. Ýöne Men özümiň nowut şol şekiller özüm no men öz şekillerim gelýärda bu kak o pikirme i men wut şolara a ýokarda bir don bar şondan getiräýsem men görkezdim häzir şo kakajan diýip don diken donumyz bar o
o hawa Her zat ylham berýär diýýäňiz-de. Hawa.
Bakyrjanam nämem aýdym ýazypdyr. Şol aýdymda özüne men Magtymguly, Magtymgulynyň şekili dur meniň gözümiň öňünde diýip, şo bir höwes bilen maňa aýdyp berdi-de. Men şol aýdymy ýazanymda özüme şu men Magtymguly ýaly güýçli poet,
Goşgy. Goşgyda ýazýan, ýazýan ýaly bol. Öz gözüm, göz öňüme şunuň ýaly men görünýän diýip. Hawa, öz bu şoň, şoň, şonuň beren gürrüňi bilen ine şunuň ýaly don tikdim. No, indi şu aýdyşym ýaly bular täze çykan Belarusýadan gelen mata. A bulam türkmeniň ne ketene. Iş munuň arkasynda bu takoý şunuň ýaly izobraženiýe. A bulam ine şol çykýan owaz, şol çykýan goşgy Hayat.
Gowy.
He.
Hemmesi gyzykly. Her her edýän işiňizde bir tapawut da bir hekaýasy bar. Da.
Da döwran da. Şu prawda. Men pikir etdim, что kim adamlarım men yalı öz işine Meni mäkäm ýapyşyp öz işini gowy görüp gowusdan gowusyny etjek bolup çalyşýandyrlar diýip. Bu po kraýny meri bu ýaşlara Haýt Hudaýa şuda bolup şon ýaly işlemeli. Etýän işini gowy edip etmeli. Geljegi gowy bolýa.
Okuwçylaryňyz barmy?
Ýok.
Okuwçy almak isleýän gel. Ýok.
Okuwçy ne her ussadyň bir şäregi bolýar diýilýär-de. Siz e, okuwçy edinmek isleýäňizmi? Geljekde hem ýetişdirmek isleýäňizmi? E, şonuň ýaly planyňyz hem geljekde.

şu meniň hünärimi gowy görüp, meniň etdiýän işime göwni ýetip, men seniň okuwçyň boljak diýen adamym meni no, begenip garşy alar. No, Gowy.
Hakykatdanam da.
Men höwes edýän has köpelsin şun ýaly eşik tikýänler, her süýt göşejek bir hili tagamda bir zatlar getirsin. Bizem şon geýeli. Meselem, men e, aýdym döredip başladym. Belki iňlisçe döretjek. Ýöne şu iňlisçe aýdymymda hmm. türkmen eşigini geýeýin. Oh. Şon şon ýaly zatlar bolup bilýär-de, soň e, adamam daşary ýurtda ka özüni ýitiresi gelenok. Ne sizem şon ýaly, menem şon ýaly. Ne öz türkmenler türkmenlerimiz bilen tanşasym gelýän, şolary tanadasym gelýän, hem tanasym gelýän we şolar bilelikde iş etsin isleýän. Bu bilimde, sungatda hemme işde. şo höwes bilen ýaşap görn. Soň belki bolar olaram. Ýa hökman bolar.
Siz biziň watandaşlarymyza aýtmak isleýän sözleriňiz barmy? Ýaşlara, ul ýaşulylara.
Nu, Men aýdasym gelýän-da, ýaşlara hem eden, nu, şu höwesi bar işine eýeçilik etmeli. Bir işe höwesi bar bolsa, şol işde işlemäne arzuw edip, şol işde işle, nu, işle, işlemeklerine Rekomendo. Näm? Maslahat berýäňiz. Maslahat berýän bä. Şu işde, şu goworin işinde işlemäni maslahat berýän. Eger-de azrajyk bilimi ýetmeýän bolsa, hökman şu işi öwrenmeli, okamaly, bilmeli, eline almaly. Şonda dünýä şunuň ýaly begendirer, günde, günde begenip ýaşarlar. I men ähli Türkmenistanda ýaşaýan ildeşlerime, daşar ýurtda ýaşaýanlara hemmesine Taňry ýalkasyn bersin diýýän. Olaryň hemmesine bagt arzuw etýän. Şu programmamyzy görüp oturan üçin men minnetdar. I men pikir etýän, bizlere gol goldarlar.
Hawa. Ehm ýagşy niýet ýarym döwlet diýilýär. Biziň ýamanlygymyz ýok, bir-birimizi gollamak, bir-birimize ýol görkezmek, elimizden gelse kömek edip bilmek, her kim Şonda ýaly durmuşymyz bar diýip pikir edýän, täsin we adamlary az şon ýalyrak bolýar diýip pikir edýän. Diňe sungat adamlary däl elbetde. Men köp sawalsyny aýtmak isleýän, belki geljekde de zat eder. Siz has detally içine girip, nähili meselem şul işe başlap bolar diýip programma edip biler, eger wagtyňyz bolsa. bilemok. Oý, s u bolsun, da. Hawa.
Köp sag boluň wagtyňyz üçin. Oý, Döwran,
da, saňa-da ulakan taňyrýalkasyn çagyranyň üçin. Seň programmaň güllesin. Programmaňda gowy-gowy adamlar çykyş etsin. I seň edip oturan işiň şeýle gowy. Taňyrýalkasyn, spasiba.
Köp sag boluň. Sag boluň, minnetdar.